Caan saupi sal an tannak hrum ai ṭah thawng cu Pathian sin a phan. Israel miphun hna cu Izipt ram ah sal an tannak kum zali a hun si cang. Pathian thimmi miphun an sinain thir cikcin in an hren hna, an tuk an velh hna. Sihmanhsehlaw Pathian nih a philh hrim hna lo. Pa ngakchia paohpaoh thah ding nawl an chuah caan liote ah Moses timi ngakchia pate a vun chuak. Israel miphun khuaruahhar in an karh thawng tiah Faraoh nih cu phunglam cu a chuahmi a si. Sihmanhsehlaw Pathian nih Moses cu a zuah. Faro fanu kholhnak tiva ah bawmte cun a luamter i Faro fanu nih amah a chungchuak fapa bantuk cun aa cawm. Cuticun Moses cu Izipt siangpahrang fapa sining in a ṭhang i fimthiamnak sangsang, upat ṭihzah a tong, mipi nih an uar taktakmi ah a vun cang. Asinain a thinlung tu cu harsat innak a tongmi a miphun hna sin tu ah khan a um. Nikhat cu Izipt pa nih a miphun hawi a simi Israel pa a tuk a velh kha a hmuh tikah a cat lo tuk i cu Izipt pa cu a thah ve. Cu kong cu Faro nih a theih tikah Moses cu mi diam ram, a kal. Cuka ramcar ah cun Bawipa nih Moses cu a timhlam. Kum sau nawn a hun liam hnuah Pathian nih tuukhal ah a hun cangmi Moses cu a kawh. A alh cuahmah nain a kaang lomi burbuk lai fang cun a vun chawnh. Ka mi hna an temhimnak cu ka hmuh i an ṭah buin bawmh an ka halnak cu ka hngalh caah sal an taannak cun ka chuah hna lai. Cuticun Bawipa nih keimah cu keimah ka si, a ti i Moses cu Izipt ram ah a kalter. Izipt ram ah Moses cu a kir i Faro sinah, “Bawipa nih a mi hna kalter hna seh,” tiah a va ti. Sihmanhsehlaw Faro nih a duh lo. Lunglianhnak cu nawlngaih lo lam a si i i puar ruamkainak cu Pathian doh a si. Cucaah Faro le Izipt ram ah Bawipa nih bia a ceih hna. Tiva vialte thisen ah an cang. Utlak nih rampi a phum. Fikfa, rai le zawtnak muihnak pawl nih Izipt ram cu an den. Izipt pathian hna an cawl an cawl kho hrim lo. Cu zongah cun Faro cu a lung a ṭhawng ṭhiamṭhiam ko rih. A donghnak ah Pathian nih Israel mi hna cu tuu thisen in an inn a thuhter hna i thihnak vanmi cu Izipt ram ah a kalter. Cu zan ah cun Izipt ram cu ṭah hram thawngin a khat i Faro siangpahrang fa telin va thir paohpaoh an thi. Tuu thisen aa thuhmi in lawnglawng an luat. Cuticun Faro cu a lung a von i thum i Israel mi cu a kalter hna. Pathian kamhmi ram panh in Pa lawngte ting ruk. An nupi an fale he Israelmi cu Izipt ram cun an chuak. Tlawmpal ah Faro cu a lung aa thleng ṭhan i a rangleng ralkap hna he Israelmi cu a dawi ṭhan hna. An hmaiah rilipi an hnu in thihnak nih a zuan hnawh hna. Pathian nih an thinphannak cu a hmuh tikah thinphang le lungrethei in um hlah u, kan khamhnak hna kha zoh u. Moses nih a thiangṭhunh cu a thlir i rilipi cu aa cheu. Cuticun Bawipa nih Israel miphun cu a khamh hna i thah dingin a dawitu Izipt ram ṭhawnnak vialte cu ti in a hrawh. Sal miphun cu Pathian miphun ah an hun cang. Bawipa nih na ral cu an dohpiak lai. A ngaitu a zohtu nan dihlak cungah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh.